Il-poplu tal-Vandea tilef il-ġlieda tiegħu kontra rivoluzzjoni. Imma l-kontra-rivoluzzjoni tagħhom ma spiċċatx. Ispirati minn dil-ġlieda bosta Franċiżi mhux biss żammew il-Kattoliċiżmu tagħhom, imma għal ħafna snin irrifjutaw li jkollhom x'jaqsmu mal-valuri mxajtna u misħuta tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Iżda l-kontro-rivoluzzjoni ma seħħitx biss ġewwa Franza, seħħet ukoll hawn Malta u f'artijiet oħrajn. Fl-1791, il-Gvern Repubblikan Franċiż ordna l-konfiska tal-artijiet kollha li l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwann kellhom ġewwa Franza. Bidiet ostilità bejn iż-żewġ naħa, bejn il-Kavallieri ta' San Ġwann u r-Rivoluzzjoni, tant li fl-1794 bosta Franċiżi, bosta Kavallieri u Maltin ingħaqdu mal-Ingliżi ġewwa port jismu Toulon U hemmhekk ħadu sehem fl-assedju ta' dan il-port. Hemmhekk kienet l-ewwel battalja, l-ewwel rebħa li għamel Napuljun. Napuljun u l-Franċiżi ma ħaffrulhomx lill-kavallieri. Tant illi l-Franċiżi, mmexxin minn Napuljun, meta kull fejn ħadu bdew jikkonfiskaw l-artijiet. Fl-1796 u l-1797 il-Franċiżi ħadu l-Italja ta' Fuq u daħlu l-Ruma. Il-Papa Piju Sitta spiċċa priġunier. Fl-1798 Napuljun imbarka biex jinvadi l-Eġittu u fi triqtu waqaf f'Malta. Hawnhekk tibda l-Kontrorivoluzzjoni tal-Maltin. Immexxi l-Maltin quddiem il-ħakma l-ġdida tal-Franċiżi, il-ħakma tant tirannika, antiklerikali, tobgħod reġgħa nisranija, irribellaw. Kuntrarju ta' dak li ħafna jaħsbu, il-ġlieda tal-Maltin kontra l-Franċiżi ma kinitx sempliċement ġlieda għall-indipendenza, imma kienet ukoll ġlieda kontra l-valuri tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Il-Maltin ta' Kattolċi rrifjutaw dawn il-valuri u bdew il-ġlieda tagħhom. Nafu li bejn l-għaxra u t-tnax ta' Ġunju 1798 il-flotta Franċiża fi triqtha lejn l-Eġittu waqfet Malta u ħaditha minn idejn il-Kavallieri. Fi ftit żmien il-Franċiżi daħlu s-sistema liberali Mażonika tagħhom. u din kellha tqajjem reazzjoni, tant li fit-2 ta' Settembru 1798, hekk kif il-mewġa ta' serq u sagrileġġi fil-knisja bdiet tinfirex, beda l-irvell tal-Imdina. Nafu l-istorja li kienu marru l-suldati Franċiżi biex jisirqu l-kunvent mill-kunvent tal-Karmnu tal-Imdina u l-Maltin qamu f'irvell li nfirex ma' Malta kollha u mblokkaw lill-Franċiżi ġewwa l-Belt Valletta. Il-Maltin organizzaw livell taħt numru ta' kapijiet imqassma skont il-lokalitajiet. Huma talbu l-għajnuna tal-Portugiżi, l-għajnuna tar-Re ta' Napli, għaliex għax Nap, ir-Re ta' Napli għalkemm Malta kienet taħt il-Kavalieri, Napli kienet tagħmel parti Malta kienet tagħmel parti mis-Saltna ta' Sqallija u ta' Napli. U l-Ingliżi li bagħathom ir-Re ta' Napli f'dan il-kunflitt biex jgħinu l-Maltin. Dal-kunflitt intemm bit-tkeċċija tal-Franċiżi fl-1800. Matul dan l-imblokk seħħet l-aktar ġrajja magħrufa, dak tal-attentat ta' Dun Mikiel Scerri u sħabu biex jieħdu l-Belt Valletta. Tajjeb ngħidu xi ħaġa fuq dan il-persunaġġ, dak li wassal għall-martirju tiegħu. Bħala Mikiel Arkanġlu, Ġużeppi, Dun Mikiel Xerri, gawda minn trobbija relattivament privileġġjata fi żmien il-Kavallier ta' San Ġwann, u kellu edukazzjoni eċċellenti. Studja l-filosofija u l-matematika f'bosta università Ewropej. Wara li ritorna Malta, ġie ordnat saċerdot u tad-dar tiegħu sabiex f'Ħaż-Żebbuġ titwaqqaf skola għal tfal żvantaġġati. Aktar tard sar professur fl-Università ta' Malta u kien joqgħod il-Belt Valletta. Meta l-forzi ta' Napuljun keċċew lill-Kavalieri ta' San Ġwann, milqugħa għall-bidu dawn il-Franċiżi kemm xi Maltin laqgħuhom għax kellek Maltin li kienu wkoll influwenzati mill-valuri tal-Illumeniżmu. Madanakollu, Kif rajna r-rivolta tal-Maltin bdiet. Dun Mikiel kellu rwol ewlieni fil-kumplott biex iwaqqgħu l-Franċiżi, li kienu rtiraw mill-ibliet u daħlu wara t-swar u daru madwar il-Port il-Kbir. Dan il-kunflitt kien ħoloq biex ngħidu kollox kien ħoloq ħafna tbatija fost il-Maltin. Huwa stmat li mietu mal-20 elf Malti u Maltija f'dan iż-żmien. Kien hawn ġuħ kbir, tbatija. Imma Dun Mikiel kien determinat li jwaqqaf da kollu, billi l-pjan kien li flimkien ma' gruppi oħrajn ta' ta' Maltin bil-moħbi jidħlu l-belt, jqajmu rvell u jkeċċu l-barra lill-Franċiżi. Minn barra l-belt kellhom isibu għajnuna minn Vincenzo Borg, Emanuele Vitale u Franġesku Saverio Caruana, l-mexxejja tal-Maltin. Madanakollu l-kumplott falla. Inċidentalment kienu nqabdu, kienu ġew innutati, xi Maltin moħbijin li ħa jieħdu sehem livell u fi 17 ta' Jannar ġew arrestati u wara li rċieva talb mingħand l-Isqof Labini, Dun Mikiel Scerri u sħabu, fosthom il-famuż kursar ta' oriġini Korsikana Gulermu Lorenzi, ġew ikkundannati u maqtula fil-pjazza tal-palazz. Qabel mewtu, huwa ta' l-arloġġ tal-fidda tal-but li kellu fil-but lill-uffiċjal li kellu li ta l-ordni biex jisparalu u talab li jiġi spirat għal l-mira tkun ġo qalbu. Fl-aħħar kliem tiegħu kien Mulej ħenn għalina, viva Malta! Dun Mikiel Xerri kellu 61 sena meta miet. Hu u sħabu, fosthom il-kursar li ġa semmejna, Guljermo Lorenzi, Dun Miju u Dun Miju Zarb ġew midfuna ħdejn il-knisja ta' San Publiju l-Furjana. Hemm ukoll monument ifakkar is-sagrifiċċju tagħhom il-belt. Wara dan kollu Malta saret protettorat u aktar tard kolonja tal-Ingliżi. Matul din il-ġrajja mietu kif għedna 20,000 Maltin u kien hawn tbatija kbira. Iżda nistgħu ngħidu li sa ċertu punt il-Kontro-Rivoluzzjoni Maltija rnexxiet hekk kif l-impulsi revoluzzjonarji ġew mbiegħda minn dan il-gżejjer għal aktar minn mitt sena.